Mhux l-ewwel darba li fit-talb tal-Knisja jew waqt xi omelija nisimgħu kliem bħal dan sawm u ċaħda. Nassoċjaw ħafna drabi mar-Randan u hekk hu għax hemm anki ċerti ġranet fir-Randan fejn il-Knisja ssejħilna biex insumu, biex niċħdu lilna nfusna. Imma x'inhu dan is-sawm? Is-sawm huwa li inti tagħmel dieta, li inti ma tikolx xi ħaġa li forsi tħobb tiekol jew tixrob xi ħaġa jew xi ħaġa li tħobb tagħmel ma tagħmilhiex. X'inhuwa s-sawm propjament? Is-sawm jekk nieħduh biss fuq dan il-livell li għadni kemm semmejt, inkunu qegħdin nitilfu verament is-sens veru tiegħu. Għaliex is-sawm u inti tista' ssum mhux biss minn xi ħaġa tal-ikel jew tax-xorb, imma tista' pereżempju ssum jekk inti pereżempju tħobb tara programm sabiħ, programm tajjeb u tgħid ara ħalli ma narahx illum. Avolja huwa ħaġa tajba, imma tgħid ħalli niċċaħħad minnu. Jew pereżempju nixtieq inkellem lil xi ħadd malajr malajr. Imbagħad ngħid Imma din mhux ħaġa urġenti, nista' ngħidlu jew ngħidilha iktar tard. Hemmhekk qiegħed ukoll niċċaħħad, qiegħed insum. U, u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nsumu minnhom, u kulħadd jara hu x'jista' jagħmel skont is-sitwazzjoni li, li jinsab fiha. Imma s-sawm għaliex is-sawm? Is-sawm huwa opportunità biex aħna inħaddmu tajjeb il-libertà li biha żejjinna Alla. Għaliex x'kien l-ewwel dnub tal-bniedem u x'inhu kull dnub? Id-dnub, kemm l-dnub tal-bidu nett li nsibu fil-Ġenesi, Kap. Tlieta, aħna nsejħulu d-dnub ta' Adam u Eva, imma kull dnub x'inhuwa? Huwa abbuż, jiġifieri użu ħażin mil-libertà li biha żejjinna Alla. Allura meta jiena nsum, meta jiena niċċaħħad minn xi ħaġa qiegħed ngħid le lili nnifsi. Qiegħed inrażżan lili nnifsi biex nidra f'mumenti oħrajn tal-ġurnata, f'mumenti oħra ta' ħajti, nagħżel lil Alla. U allura is-sawm nerġa' ngħid li wieħed ma jixrobx ikun forsi naqra bilaċ jew jiekol xi ħaġa mhux f'ħina. Anki jekk tagħmilha, ipprova sens tagħha Tgħid ara jiena b'dan l-eżerċizzju żgħir, jew mara daħal messaġġ u ma rajtux mill-ewwel fuq il-mobile tiegħi. Imma jekk jiena qed niċċaħħad minn din il-ħaġa qiegħed nikber fil-libertà tiegħi. Naf nuża aħjar il-libertà tiegħi biex f'affarijiet ikbar, f'affarijiet iktar importanti, Jiena nkun kapaċi nagħżel lil Alla u mhux lili nnifsi. Ara, nagħżel li nħobb, mhux biss lil Alla imma anki lill-proxxmu tiegħi. Nagħżel li naħfer u mhux inwebbes qalbi. U nistgħu nkomplu sejrin hekk. Mela kull sawma, kull ċaħda hija opportunità biex jiena ngħid le lili nnifsi. Mhux biex insawwat lili nnifsi, imma biex jiena nkun iktar qrib ta' Alla, nagħżel dak li Alla jrid minni. Dan huwa l-veru sawm.